tone alo pastor
yes tete mamuka sei tamuka mamuka sei
yes ndakukunzwai zvakanaka aiwa tinotenda mwari e, kwakadii kumba mabasa toti happy easter no mwari ngaakudzwe tatichipembererawo easter iyoyi anditi tinotenda kuti nemiwo muri kufara nevateereri vose muri kuitirwa zvakanaka
aiwa tinotenda
mazvita
right mukana ndiwo uno madzinzwawo nyaya dziri kuitika mudzimba idzi
tinotenda tete nemukana tinoda kutanga kuti ndifarire vateereri vedu vari kutinzwa eh, vari kutinzwa vari kumaradio mudzimba nevari kutiona live pafacebook mwari wokudenga ngaakutirei zvakanaka uye ndichitendawo dr choga nekutibatsira kusvika pano tinotenda kuti vaita mahwekwe nadr choga vabatsirika chaizvo ndoda kutanga nemashoko ekuti chinonzi relationship kuva hunge muine hoche koche muri vaviri nekuti kana pakati penyu pakasava neconnection relationship iyoyo inotanga ku kudhifitwa nekuparadzwa nekuda kwekuti iyo inofidha muconnection yenyu muri vaviri chinoita kuti marriage inakidze iconnection kureva kuti unofanira kuva nechokwadi kuti wakaroora kana kuroorwa nemunhu wauri emotionally connected naye mentally connected naye and even physically connected naye zvobva zvanobuditsa social connection saka ese atinoti matrust issues aya atanzwa vamwe baba vachichema nekuda kwenhau dzematrust issues zvinobva pakuti there is not that connection saka muri married on a document but hamusi married emotional yet document ramunonosaina muchinzi maroorana ihurumende iyo hazvinei nemarriage but marriage chaiyo ndimi muri vaviri the moment yamunotanga kunzwa kuti connection yenyu inenge yakudzipurika yakubvisika ndopanotanga madivorce nemaseparation mozosara mumhanya kumakoti but makagara madivhosa kare saka a couple should fight for their connection no matter what zviya zvekuti kunyange mukatanga kufila kuti connection inenge yakuda kubvisika chiregai kumirira kusvikira yatototally disconnected chibvai matotanga kurwa nayo ipapo ipapo connection iyoyo kuti ngaidzoke why because iyoyo ndo marriage yacho saka connection zvainoita tete inoti kana ikanoti batanei mushe inonoita kuti kumwe kwese uku kunotanga kunakidza senhau dzekuparidzirana dzachingotaurwa nevakawanda nhasi nekuti idzo nharidzo dzacho dzinosiyana e, kune mharidzo imwe yekuti chinangwa ndechekuti mweya mutsvene ngauburuke uzadze vanhu Imwe mharidzo ndeyekudzinga mweya wetsvina muvanhu, imwe mharidzo ndeyekupa. Saka dzinosiyana. Saka kana dzoparidzwa, hauti musi wauri wati mweya mutsvene uburuke kouya wakagarwa nesimba rekudzinga madhimoni bedzi, kana kuti pauri da kuti giving ouya uchiita deliverance. Saka unopa mharidzo maringe neatmosphere yauri da kuti icreate. saka munozoona kuti pamharidzo idzodzi manje vana vesangano vane magariro avanoita muchechi kana uchiticha unenge uchida kuti munhu wese anga akagara pasi akadzikama ruzha rwuchiita rushoma vanhu vachingonyora manotsi Paunoitawo deliverance uri kudawo vanhu vanenge vachidaira mamini pachiratidza kuti pakaipa nhasi pane mwoyo tsvina unofanira kubuda saka every action inoitwa nemwana wesangano ichiresponda kumufundisi inodetermina connection pakati pemuparidzi neari kuparidzirwa saka kune mamwe mamuvhu zvekare tete anogona kutokuudza kuti hapasisina connection pakati peari kuparidzirwa neari kuparidza but yango formality yekuti zvayangosandi regai vaparidze tiende kumba semamuva amanzwa ekuti mumwe anogona kuda kutarisa kumabvazuva mumwe achitevera akatarisa kwaanotarisa anotsanangura adisconnection kazhinji now disconnection iyoyo inoumbwa inoumbwa sei inokonzerwa nemagroomings mamwe atisingakoshese isusu vana baba ichokwadi tete ndoda kubva ndadzokorodza kuti chechi inogona kutobuda mumweya kana mufundisi akauya asina kuchena musi iyoyo zvekuti mufundisi akauya akapfeka njombo nechikabudura nekatisheti ukari kuzviti mufundisi unoona chechi yese kana mharidzo musi uyo haina chayakuzwa kwakungokomenta kuti ko nhai chikabudura chimufundisi chavakapfeka ichi ndo chifundisi chacho here saka munoona kuti inini ndiri murume ndisati ndada kunoparidza ndine mapfekero mazvishambidziro andinoita ekuti kana svondo ikandiona kutozosara ndotiita amen but iye anenge atoikwetsura kudhara saka ndiri kutenda kuti tine vanhu vanogona kubata zvinhu zvine madimikira azvo nokuti tiri kutaura zvakadzika ipapa zvekuti akachenjera ari kutopona ipapa saka iwewe ukati kangwa unogeza katatu pavhiki kana kutozogeza wakwenyu waunzanai baba manyanya chinogezai but uchida futi kuparidza watove neproblem bcozi kana uchipinda musvitsa number one isu tinotenda kuti uri kupinda uchiziva kuti uri kugara nemumwe munhu asiri iwewe saka panenge poda maethical natural mind anokuudza kuti haugone kugara nemumwe munhu usingaconsidewo zvaanofarira number one kana uchigara nemumwe munhu mumba kugeza ngaive tsika Uregedze kuvhundutswa, uregedze kumanikidzwa, uregedze kuudzwa. Mukanwa ngamukweshwe. Tsvaga tsika inoita kuti waunogara naye agare zvakanaka. Saka problem inobva pakuti uri munhukadzi uri kugara nemunhurume, uri munhurume uri kugara nemunhukadzi, but kugeza kwako kune kukakamira. Muchanoona kuti zvinonodefita futi that connection nekuti imimi muri vaviri ndinogarotaura izvi tete. kuti rudo rwuye rwatinopinda mimbe mukati rwebonde handirwo bedzi runodhitemaina kufara kwevakadanana but pane esocial life inoincluda money grooming and age zvinogona kuaffecta even your intimate affection saka ndiri kuti age ikatanga kumhanyisana neni intimate affection inoita law zvichionekwa nekuneta miri yasakara nekuti makuenda kunochembera zvataa kuchiti kuna ana baba naana mai a little exercise benefit saka muri kapo musamhanyire bedzo kungoti ngatipindei mukutandara but also enjoy maexercises muri vaviri kuti mugone kudifita age iwe uri baba zvikuru sei paunonoti 40 years gobo farira kumhanya farira kutakura zvinorema farira kungodikitira dikitira mokutsirana naamai muchibatsirana muchimhanya muchidikitira muchidii you are now defeating the enemy of age inogona kuaffecta your intimate affection mabva ipapo Nguva vanhu vari well groomed, nguva yekudresa ngaifarirwe. Zvokupfeka pfekai zvinokufadzai muri vaviri. Mukadzi hauzvipfekere unopfekera murume wako, murume hauzvipfekere unopfekera mudzimai wako, mese muchiva shamwari pakuti kana murume akatenga chikabudura haagone kuchitenga kusvikira avashuwa kuti ndochiri kudiwa naadzimai. Murume akatenga bhutsu yaapfeka haaitenge kusvikira atenda kuti ndoinofarwa nadzimai. Nomudzimaiwo achimhanya mhanya kutsvaga kuti isiketi dzipi dzinodiwa nababa, mabhurauzi api anodiwa nababa. Muri kucreata inonzi connection yevakaroorana inosaka mulaste longer into that marriage. Mabva ipapo mova vanhu vanokutsirana kuti mari iwanikwe mumba. nekuti kunyange tikaudzana zvese zvatataura izvi mari ikashaikwa tete bhaibheri rinoti money answers all things kunyange zvikanzi batanana zvekudii muri majaya tine macouples akasvika pakuti vazofamba rwendo rwemereji vakagumisira vakuva vana only because of lack of money saka tinogona kuudzana kuti aiwa mari haina karabasa kudaambechikwapuro let us be realistic iyo mari yacho ikashaikwa kusvika palevel yekuti munopedzisira maita give up rudo rwacho kunyange zvikanzi rukapisa rukadii runogona kupedzisira rwaserera saka be very very balanced when you look at marriage musave biased to intimacy musave biased again to money musave biased to age take all those three things and balance them namwari wandinokuudzai Muchaona kuti svitsa yakanaka uye Mwari paakaironga aiziva chinofadza vanhu. Ndoda kuti ndidzike zvishoma tete. Chinhu chinonzi trust chakakosha mumba. Make sure you build it and make sure you don't destroy it. Once it is destroyed, kuimutsa makata tete. Ndibvunzei ndiri pano. Pana baba vataura vakati tete ini adzimai vangu trust hapana and izvozvo tete mukaona wagona kuconfesa that way in marriage nesu vanokubatsira kutonyora manoti pasi type yeinjini yazvo kuti iyi amakata kuimutsa or marriage isina trust Yakafanana neinjini yamunoti mapedza zvese kuruka but yoshaya peturu. Even mukati yakanaka mugoikwenenzvera kutsvaga mapatsi nei as long isina trust that marriage is not going to move. Saka every couple vari kundinzwa nevachazoda kupinda mukati memarriage make sure that you build your trust very well but how can we build that trust number one kune vanoda kunyora first of all respect your partner respect inoita kuti uve munhu anokonsida zvinodikanwa zvinofarirwa zvinoafekta zvinobhohwa nezvinonakidza mumwe wako kuti kana wochireacta kana kuzvipresenta pamberi pake you are considerate kuti kana ndikatsenga ndichidai iye achanzwei ndikataura ndichidai iye achagumbuka achafara here hauchangorase mazwi kunge uri kutaura nedombo waakuziva kuti uri kutaura nemunhu anofema that's respect respect yaunoda semurume kana semukadzi haiuye nokuti waida inotanga pakuidistributa iwewe iwewe kana ukachipa waunoda respect wadyara munda uchakuberekera chibago chakafanana nechawamidyara chinonzi respect nokuti haungadyare maranjisi okowa maremon nokuti rudo munda every behavior that you do in a relationship it is a seed Ukadyarawo maremoni mumunda werudo, unokohwa remoni. Ukadyarawo aranjisi, unokohwa aranjisi. Saka respect inotevera kwainonodyarwa. Kureva kuti inonzi kandiro kanoenda kunoda kamweya. Ndozvinenge respect. If you release it to your partner, your partner will release respect back to you. But aripo tete maabnormal situations ekuti unogona kuyedza kuisa respect kumunhu agotadza kukudzora respect kureva kuti wapinda marriage nemunhu asiri maritally ethically groomed idisaster iyoyo paakutoda kuti dai tawana mukana wekubatsira munhu akadaro nekuti relationship inenge motikari motikari yega yega inonzi yakufamba mahighway even yegadzirwa engine yarwa suspension inoenda kuwill alignment kuti mazviri ese ari four ngaachiva in sync ngaachiwirirane ngaapinde mudirection one nekuti kana even motikari yagadzirwa zvese mavhiri ekumberi akatarisa kuleft ekumashure akatarisa kuright you never enjoy that car saka ndo zvinenge marriage if you release respect pane alignment yekuti iye wauri kupa respect yacho ngaidzosewo nekwauri munoona unotanga kunakidzwa irworwo irwendo rwekubuilda trust saka wapa respect yako chiva nemunhu kana kuti chiva munhu ari honest honest tete haitange paunoirilisa kune mumwe wako inotanga kwauri iwewe Be honest to yourself before you try to be honest to another person. Saka tinozoita dambudziko tatari kuti tine vanhu vari kuzama kuva honest kumurume kana mukadzi wavo, ivo vakatadza kuva honest pachavo. Unopinda mumarriage nemunhu waunonzwa kuti haumude but zvichida wakapindira mari, you were not honest. Now wakutadza kumaintaina marriage iyaya. vakapinda marriage nokuda kwekuti vakafila kuti zera mm. ndo rakukurira mm. wamunhu wekuti waadesperate ukuda munhu wongopinda naye mumba but usingade munhu yeye wakustrugla kumentera marriage iyoyo
yourself mhm. saka honesty tete ndoda kusimbisa vanhu vari pano nevari kundinzwa nevachandinzwa mm. be honest yourself pinda mumarriage nemunhu wauri kuda pinda mumarriage nemunhu waunoona kuti Kunyange zvikanzi zvaoma, my love is still connected to him. Honest kwauri ichava easy kuti uzova honest kwaari. Na wabva pa honest ipapo already muchaona kuti mato builda trust yenyu. Makutanga manje kuplasta imba inonzi trust ne faithfulness. Faithfulness tete ndichipedza kuva munhu ane njere dzinoti kana ndiri kwandiri ngandiite zvinofadza mweya wangu nekuti hazvigone kuti nditi ndiri kusouth africa murume ari kuzimbabwe ndoga haasi kundiona rega ndiite zvandinoda wakuuraya trust iyoyo filthiness is like whenever you are going and wherever you go Just know that your purity is important to your partner more than your physical presence paari saka wapedza kuva faithful mobva matora roofing inonzi mwari mobva mairufisa svitsa yenyu chanakira mwari tete ndechekuti anokupai kugona kutsiurika kutya mwari kunoita kuti utsiurikewo saka zvese zvamabuilda izvi Ukachishaya roof inonzi Mwari munogona kuita but mugotadza kusvika papeak. But Mwari ikachiva roof nekuti Mwari ndiye muridzi wesvitsa ndiye akavamba svitsa iye ngaachikepe svitsa yacho. I know with these few words uri munhu anogona kubatsirika forever zvekuti tete ndichisvika pandinopedza Mazwi andataura ndezaya, kunyange zvikanzi handichadzoka futi kuzotaura pano. Akachenjera akabatora mazwi aya anofadzwa nesvitsa yake agotenda Mwari nokuda kwomumwe waanogara naye. Nemazwi aya tete ndinokutendai nemukana. Maita basa chaizvo. aiwa nesuwo tinotenda pastor elijah moto washe hamuoneka musati maenda mukatipfigirawo nemunamato
Baba ndinokutendai nemukana mukuru kutaura kuvana venyu, kutsiura vana venyu, kusimbisa nokuvadzora. Ndakukumbirira Mwari kuti mumwe nemumwe andinzwa ngaachibatsirwa nemi kwete nesu. Imi Mweya Mutsvene chipindai mukati meimba yavo, mugare mukati memisha yavo, muvachengete chaizvo. Muite kuti rudo rwavo rwudzame rwuwedzerwe, vabvisire mweya wakaipa, varambe vakamira pakati penyu, nokuti muri Mwari wechokwadi, nezita guru raJesu. Ameni naameni. Yeah. Amen.
Aiwa tatenda Pastor Elijah Motowashe kutipedzesera ka e, chirongwa chedu uye chikamo chatinoti domestic issues tichivimba vari mudzimba e, makomborerwa nemashoko anodziyayo hapana chekuvedzera kana chekupungura asi kungotenda mwari neshoko iri tichivimba kuti mwari vachatiitirawo zvakanaka mudzimba dzedu muchirongwa domestic issues e, tinomirira

mwari vekudenga vave nemi ini nemi vateereri kana mwari vachinge vatitendera ngatibatanei e, musi wechipiri manheru nenguva dza9 o'clock vakweti vekuinjabuloke ukwesalanike kulumusakazo kusukusela ngesikhathi sika-3 kuze kube manje mina nawe mlaleli nxa unkulunkulu esivumezile asibambaneni e, ngolwesibili ntambama ngesikhathi sika-9 ndinonzi tilda mbe nokuthera kwakanaka